Helo, bore da, Mr Mathias Sefynen, a beth dwi'n mynd i uh, dangos heddi yw sut i creu gêm pel un. Nawr, mae gêm pel un yn chwarae ar y sgrin ar hyn o bryd, a mae'n gêm syml iawn. Mae gyda ni wal, a mae gyda ni pel. Mae'r pel yn bownsio yn erbyn y wal, ac amser ni'n clicio ar y pel, ni'n cael sgôr. Ac mae'r pel yn mynd yn fwy cyflym. Nawr, Be dwi'n mynd i neud nawr, dangos chi sut i creu y gêm hyn mewn llai na 5 munud. So dwi'n mynd i cau y gêm, ac dwi'n mynd i agor fyny Game Maker. Okay. Nawr dwi'n mynd i cau Game Maker lawr gyda, ac i chi'n gallu ffeindio Game Maker yn Start, All Programs, Cyfrifiaduro a Game Maker. Nawr, mae'n cymryd bach o amser i ddechrau, so dwi nawr a GameMaker ar agor. Nawr, y peth cyntaf mae angen i ni cael yw'r lluniau, a'r lluniau ni'n defnyddio ydy sprites. Nawr, i cael sprites mae angen i wasgu ar yr icon yma, sef y Pac-Man. A wedyn mae angen ni llwytho'r lluniau mewn i'r gêm. Nawr, gallwch chi creu lluniau eich hunan, ond ar gyfer hwn, ni'n mynd i defnyddio'r sprites sy'n bodoli ar uh, ein system ni'n barod. So, ni'n gwasgu load sprite. Nawr, mae sprites fi'n dod fyny fan hyn. Nawr, os dyn nhw ddim yn dod fyny, mae chi'n mynd i computer, Share documents, Technoleg gwybodaeth, Game Maker, a wedyn dewis yr sprites o fan hyn. Nawr, y sprites dwi'n mynd defnyddio, maen nhw gyd yn various. Nawr, dim ond dau sprites sy'n angen chi ar gyfer y gym yma, sef pel a'r wal. Nawr i llwytho'r sprite pale dwi'n dewis y pale yma a dwi'n gwasgu open. A chi'n gweld mae'n ymddangos fan hyn. Nawr yr unig peth sy'n angen fi wneud nawr yw enwi y sprite yn sprite pale. A fi'n gwasgu OK. Nawr mae'r sprite lan fan hyn gyda fi, so'r ail beth dwi'n mynd i wneud yw llwytho'r sprite ar gyfer y wal. So nawr fi'n gwasgu create sprite, load sprite, a nawr mae'r sprites i gyd fyny gyda fi fan hyn eto, a fi'n dewis yr un sgwe ar gyfer y wal. A dw i'n enwi hwnna yn Sprite Wal, ac yn gwasgu OK. Nawr mae dau Sprite gyda ni. Mae angen i fi nawr rhaglennu beth mae'r Sprites hyn yn gwneud. Ac i gwneud hyn, mae rhaid fi gwneud e yn Objects. Nawr dyma'r botwm ar gyfer creu'r objects fan hyn. Nawr yr object cyntaf dwi'n mynd i rhaglennu ydy'r wal, achos mae'r wal yn gwneud dim byd. So felly fi'n gwasgu hwn, dwi'n dewis yr, yr sprite dwi eisiau, sef yr wal, wi'n enwi fe yn object wal, ac yr unig peth mae angen i wneud yw gwasgu solid fan hyn. A ni'n gwasgu OK. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud, dwi'n mynd i gadael yr object pel am funud, achos mae'r object pel yn mynd i cymryd fwy o'r rhaglenni. Dwi'n mynd ati nawr i creu'r ystafell. A dyma y bwtwm mae angen i wasgu, create room. Ar y settings, dwi yn newid maint yr ystafell, so mae'n mynd i fod yn fwy hawdd i ni gweld. So i newid maint y stafell, mae'r width yn mynd i fod yn 480 a mae'r height, sef y taldra, yn mynd i fod yn 300 ag ugain. Dwi'n gwasgu'r objects wedyn, a chi'n gallu gweld mae wal gyda fi fan hyn, ac os dwi'n gwasgu yr llygodyn, dwi'n gallu rhoi yr wal mewn i'r ystafell. Nawr, os dwi'n gwasgu shift, dwi'n gallu rhoi yr wal mewn yn gyflym, Ac os fi'n gwasgu botwm dde y llygoden, dwi'n gallu dileu y wal yn gyflym hefyd. Nawr, os nes i profi cael gweld os mae hwn yn gweithio, gallai ni gwasgu play fan hyn, ond dwi ddim yn mynd i wneud hyn achos fi eisiau dangos chi pa mor gyflym ni'n gallu creu yr gêm hyn. Nawr, dwi'n mynd nawr, dwi'n mynd i rhaglennu yr pel. Nawr, i rhaglennu'r pel, mae rhaid fi rhoi y pel mewn i'r objects. So yn creu create object, Dewis pêl a wedyn enwi fe yn object pêl. Nawr, gyda'r wal, fi'n rhoi gwasgu hwnna'n solid, os ddim angen i fi, ond gyda'r wal, o, na gyd wnaethon ni rhoi yn solid, ond nawr mae rhai fi dweud beth mae'r pêl yn gwneud tu fewn y gêm. Os chi'n cofio, peth cyntaf mae'r gêm yn neud ydy symud. So fi'n add event fan hyn, Gwasgu crêt. A chi'n gweld fan hyn, mae hwn yn gweud uh, move. A fi'n symud hwnna lawr i'r ffenest yma. A mae'r pel yn gallu symud yn pob cyfeiriad ac dwi'n dachre'r cyflymder bant yn un. A beth sy'n symud? Self, sef y pel, a fi'n gwasgu OK.

Hwn sy'n edrych tamed bach fel y cei. Ni'n symud i hwnna fan hyn. A ni'n gwasgu OK. So nawr mae'r pel yn symud o gwmpas, a mae'r pel yn bownsio yn erbyn wal. Y trydydd peth ni eisiau yw'r pel i rhoi sgôr i ni am sut ni'n gwasgu y pel gyda'r llygoden. So ni'n mynd i add event eto, ac ni'n mynd lawr ac ni'n gwasgu maws a bwtwm chwyth y llygoden os ych chi'n llaw dde. Ac beth sy'n digwydd? Ni'n dewis yr bwtwm hyn draw fan hyn, sef y bwtwm um, jwmpo. So amser ni'n bwrw'r pêl gyda'r llygoden, mae'r pêl yn jwmpo. Ac wedyn, ni'n mlawr fan hyn i sgôr ac ni'n rhoi sgôr mewn. So bob tro ni'n clico'r pêl, um, ni'n cael un pwynt ac ni'n gwasgu relatif. Mae relatif yn golygu bod e'n mynd yn fwy cyflym trwy'r amser. Um, mae'n adio, mae'n ddrwg da fi, mae'n adio un pwynt i'r sgôr ola. Ac y peth nesaf mae angen i ni wneud yw rhoi yr cyflymder. A dyna beth o'n i'n sôn amdano fyna nawr. Bob tro fi'n gwasgu fe gyda llygoden, mae e'n mynd i ychwanegu un at y cyflymder ola. Okay? Os chi ddim yn gwasgu relatif yna, dyw e ddim yn mynd i fynd yn fwy cyflym. Nawr, dwi'n gwasgu'r bwtwm yma nawr, ac i ni'n mynd i chwarae'r gêm. Nawr chi'n gallu gweld dw i'n chwarae'r gêm nawr ond does dim pêl fan hyn. Y rheswm yw dw i heb rhoi'r y pêl mewn i'r ystafell. So dw i'n mynd i cau y gêm lawr a dw i'n mynd i agor fyny yr ystafell eto fan hyn. A dyma'r ystafell. Dwi'n dewis nawr o fan hyn yr object pale a rhoi fe mewn. Nawr, dwi wedyn mynd ati i chwarae y gêm eto. Dwi'n mynd i cau hwnna lawr am eiliad achos uh,